पाँच कदम बुझे छे पाँचटा स्ट्रैटेजी बुझे छे जैसे हम अहाँ अपन लाइफ का बेहतर बना सके छे पहला नंबर एक मिनट के गोल देखियो आदमी बहुत बड़का बड़का गोल बनबे से और कामयाब नहीं है तै द्वारा पर डे कंप्लीट करे वाला एक मिनट के गोल बनाओ और साँझ तक में उ गोल का एनी हाउ कंप्लीट करूँ यदि एक मिनट के गोल बनबे के अहाँ के हैबिट बन गया से हफ्ता में अहाँ के सात टा गोल अचीव हेतु गोल पर डे अचीव करैके आदत बनि जेतै महीनामे अहाँ एक महीना भरिके गोल अचीव करबै ताहि दुआरे वन मिनटके गोल बनाउ टू एक मिनटके तारीफ देखियौ दुनियामे हरेक आदमी हरेक मानव हरेक पर्सनालिटी हरेक फील्डसँ जुड़ल व्यक्ति सबके कॉमन आओर सबके मन पड़ैवला चीज की छै तारीफ ताहि दुआरे कोनो व्यक्तिसँ भेटै छै कोनो क्लाइंटसँ भेटै छै कोनो बिजनेस पार्टनरसँ भेटै छै कोनो टीचरसँ भेटै छै हरेक आदमीके एक मिनट तारीफ करू यदि एक मिनट तारीफके अहाँके आदत बनि जेतै अहाँ अपन जिन्दगीमे हरेक चीजके तारीफ करि सकबै आओर अहाँ जे चीज देबै रिटर्नमे वएह चीज पाबै एक मिनट तारीफ देबै दुइ मिनट तारीफ जरूर पाबै ताहि दुआरे एक मिनटके तारीफके फोकस करू तीन एक मिनटके प्रेरणा देखियौ हमरा अहाँके जीवनमे उत्प्रेरित रहैके लागे जीवनमे मनोबल बढ़बैके लागे उत्प्रेरित होनाइ उत्प्रेरणा लेनाइ बेहद जरूरी होइ छै ताहि दुआरे जे भी व्यक्ति अहाँके साथ छै जे भी व्यक्तिसँ अहाँके कनेक्टिविटी छै ओकरा वन मिनट इंस्पिरेशन प्रोवाइड करे के ट्राई करू वन मिनट इंस्पिरेशन के लागे लॉट्स ऑफ बुक सब अहाँ अध्ययन करू और वही मध्य जे एक बेस्ट मैसेज वोकल कंटेंट से वन मिनट इंस्पिरेशन के लागे दोसर में ट्रांसफर करू जैसे हेते कि वही व्यक्ति में एक इंस्पिरेशन उत्प्रेरणा जागते और उत्प्रेरणा के माध्यम से वो अपन जिंदगी के हर एक चीज का आसानी से पूरा करि सकै छै ताहि दुआरे वन मिनट इंस्पिरेशनके ज्यादा फोकस करू एहिसँ जीवन एकदम सकारात्मक दिशामे निरन्तर बढ़ैत जाइ छै नम्बर चारि एक मिनटके मूल्यांकन वन मिनट इवैल्यूशन अहाँके ई चीज सिखाबै छै यदि अहाँ मॉर्निंगमे जे शेड्यूलमे टारगेट थपने रहिए इवनिंगमे ओकरा इवैल्यूट जब करबै तऽ अहाँ की करबै देखबै ई काम पूरा भेलै कि नहि भेलै किएकि अहाँ

आदत छियै आओर एकरा जतेक जादा प्रायोरिटी देबै ओतेक आसानीसँ अहाँ अपन लाइफमे अपग्रेड करि पाबबै नंबर फाइव वन मिनट मैनेजमेंट एक मिनटके व्यवस्थापन देखियौ हमरा अहाँके प्रत्येक दिन चौबीस घंटा हम अहाँ आसानसँ बिताबै छियै चाहे काम करिके बिताबै छियै चाहे काम नहि करिके बिताबै छियै एक मिनटके व्यवस्थापन हमरा अहाँके ई चीज सिखाबै छै

छै और ई वन मिनट व्यवस्थापन के जरिए उ चीज सबके एकदम आसान से ओकरा कंप्लीट करू और जीवन में ई फाइव मिनट पर डे अपने आप पर इन्वेस्ट करब और फाइव मिनट अपने आप पर इन्वेस्ट करके अपन लाइफ के एक बेस्ट तरीका से आगाड़ी बढ़ाएब नीक लागल है लाइक करब उत्साह बढ़बैके लागि च्यानल सब्सक्राइब करब आओर नेक्स्ट कोन भिडियो चाही ओहिके लागि कमेन्ट करब बहुत बहुत धन्यवाद